бу очрашуны? Чыннан да, бишенче августта без үзебезнең ачык һавадагы спектакльләрне башлап җибәрдек. Ләкин аңа хәтле инде без ачык һавада репетицияләрне үткәргән идек. Төрле теге ысулларын тикшереп карадык, ничегрәк була. Һәм инде әгәр дә безгә татарча белмәгән тамашачылар керә икән, аларга әзерләп куйдык тәрҗемә аппаратларын, чыбыксыз куела торган. тамашчылар бик яхшы кабул иттеләр. Шул хәтле сагынганнар, анда Мәскәүдән дә кайтканнар иде, районнардан да килгәннәр иде. Күбесенә әле капка тышында басып калырга да туры килде. Э, э, кассада билет булыр дип килгән булганнар, ләкин уже билетлар юк иде. Шуңа күрә алар инде башка көнгә килербез дип киттеләр. Без әле шушы Ачык сәхнәдә, йолдызлар астында ул ниндидер бер романтизм дип әйтимме, их, хәзерге вакытта без элеккеге безнең артистларыбызны күз алдына китереп тәшләдек. Алар трактор арбаларында, ат арбаларында йөргәннәр бит инде. Кайвакытта менә агитбригадалар була иде. Без үзебез дә мәктәптән йөрдек агитбригадаларда. Анда Машина белән килеп туктыйсың да, арбаның бер э, ягын ачасың да, шунда ук спектакль манда үзекме, җырмы, нәрсәдер куеп китә иде. Менә шушы ук ысул безгә дә килеп кайтты. Э, ләкин безнең сәхнә ул яхшы итеп эшләнгән. Анда бөтен звуктыр, тавыштыр, э, ут оборудованиелары, э, тәрҗемә бөтенесе дә куелган. Безнең эчтәге, театр эчендәге сәхнәнең шул ук зурлыкта дип әйтсәк тә була. Шундый иттереп эшләнгән, түбәләре ябылган калай белән, кырыйлары ябылган, бөтен нәрсә бар. Чык та уйна. Ә менә пандемия чорында артистлар үзен ничегрәк хис иткән икән менә үз изоляция режимында? Дөресен генә әйткәндә, без үз изоляция вакытында онлайн эшләдек. Аерым-аерым җыелып төшерә дә идек. Без инде артистлар белән э, олырак артистларыбызга э, теге продуктовый наборларда тараттык. Э, һәм өйләренә килеп видеоларда төшердек. Яздырып та алдык, шигырь укулар, безнең нәрсә дик, музыкаль тәнәфесләр һәм кава торышларын әйтүләр, физкультуралар, физзарядкалар, алар барысы да булды бездә. Ләкин нәрсә генә әйтсәң дә, инде күзгә күз карашып эшләүне, аларның авыруларын тоеп, тамашачылар артистларның кын артистлар инде сәхнәне, тамашачы залын һәм тере кеше бер-берсе белән күреп Сөйләшүгә караганда, бу онлайн әйбер аны алмаштыра алмый, беренчелектә. Шуңа күрә бик артистларыбыз бик сагынып чыктылар эшкә, бик яратып эшлиләр. Безнең Тинчурин театры артистлары бик әйбәт артистлар анда. Шуңа күрә аларга тазалык булсын, саулык булсын, ләкин була очраклар, кайбер очраклар артистлар авырып та китә, спектакльләрен дә алмаштырырга туры килә кайвакыт. Мондый вакытта бигрәк тә артистларның сәламәтлегенә күбрәк игътибар бирәбез. Ә яңа сезонда тамашачыларны нинди яңалыклар көтә? Бәлки. Хәзерге вакытта бездә Туфан Имаметдинов, Илгиз Зәйниевның полиционер әсәрен куеп ята. Ул әсәр безнең июнь аенда чыгарга тиеш ие, ләкин э, шушы сәбәпләр аркасында күчте. Безнең октябрь аенда 8-нче, ә 9-10 октябрьгә билгеләнгән. Хәзерге вакытта репетицияләр бара һәм э, ул гына да түгел безнең асыл кыш спектакле буенча э, репетицияләр булмаса да әзерләнү чоры бара Бу әкият ялгышмасам.
Әкият бу э, семья спектакль дип әйтик, олыларга да, балаларга да бик яхшы бара торган музыкаль, шундый э, мюзикл дип тә әйтсәк була, шундый спектакль ул. Э, бик тәрбияви дә, бик э, маҗаралы да дип әйтик. Менә ан, ансын э, хәзерге ситуация караганда без аны декабрьләргә чыгарабыз дип торабыз. Һәм декабрьдә әле безнең тагы бер спектакль э, көтелә Салих Сәйдәшевның туган көне юбилее җитә безнең 3 декабрьдә. Алар бит инде белгәнегезчә Кәрим Тинчурин белән аерылгысыз булганнар, бергәләп велосипедта төрле районнарга кайтып спектакльләр ясаганнар. Яз, берсе язган әсәрен, икенчесе язган җырын. Һәм менә шул шушы тандем турында безнең иммерсив спектакль бөтен театр белән катнаша торган итеп Ясаячакбыз, бөтен театрда һәм безнеке терәлеп үк торган Сәйдәш музеенда кушып. Шундый бер һәм Кәрим Тинчурин театрында, безнең зданиеда, безнең бинада Салих Сәйдәшнең утырып эшләгән бүлмәсе бар. Менә без аны да ремонтлап, яхшы итеп эшләргә җыенып торабыз. Һәм тагы да безнең Уенфест, безнең мәдәният министрлыгы башлап җибәргән Уенфест дигән программа бар. Менә без видеоларын төшердек инде бу балалар белән ишек алларында теге онытылган уеннарны яңартып, алар белән шулай эшләү каралган анда. Хәзер инде менә 15 ннән без инде ишек алларына чыгып, офлайн Йөри башлаячакбыз, күзгә күз карашып инде балалар белән шул уеннарны өйрәтәчәкбез, аларны төшереп тагы да интернет челтәрләренә куячакбыз инде без аны. Монда без генә түгел, монда бик күп театрлар һәм бик күп мәдәният өлкәсендәге организацияләр катнаша. Һәм тагы да безнең Мин яшь драматург дигән шундый уеннар аша балаларга ишек алларында төрле сораулар белән шушы драматургиянең дәрәҗәсен күтәрә торган очрашулар ясыйбыз. Алары да сез күрерсез интернет челтәрендә дә булыр, телевидение, радиоларда булыр дип көтеләбез. Һәм тагы бер әйбер бездә без инде аны башлап җибәргән идек безнең мәдәният министры ирада хавизяновна безне җыеп бу пандемиягә хәтле совещаниеләр дә уздырган иде безнең әле ул һаман эш бара монда безнең театр бинасында драматургия үзәге булырга тиеш була һәм анда төрле проектлар эшләнергә тиеш була анда арт базар да бар арт кафе да бар анда анда теге төрле площадкаларда эскизлар кую да булачак бу драматурглар белән эшләү дә булачак артистлар белән эшләү булачак менә режиссерлар белән. Шуңа күрә менә шундый площадка да булачак әле бездә. Тагын бер сорау сезгә бирәсе килә, Фәнис әфәнде, менә үзегез дә әйтеп уздыгыз, Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев бергә музыкаль театрны үстергәннәр, ясаганнар дип әйтик. Хәзер менә тамашачыларыбыз еш сорыйлар безгә шалтыратып. Матбугатта да күренеп алды, диләр, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрын музыкаль театрга күчерергә дип. Моның белән ниндирәк вәзгыять бүгенге көндә? Бу дөресен генә әйткәндә, менә булды гаеп журналистларда да әзрәк, алар күтәреп алдылар, бу кемнәндер чыккан сүз генә. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бер вакытта да музыкаль театрга әйләндереп булмый. Аның янында ачарга гына була менә шундый бер э, нәрсә дип әйтим, э, кушымта, шундый э, музыкаль спектакльләр чыгара торган. Безнең үзебезнең э, театр штатында да безнең э, вокалистлар дигән 13 елда ук бирелгән штат бар. Безнең хәзерге вакытта Ильяс Камалов җитәкләгән Кәрим Тинчурин театрының оркестр эшләп килә. Ул Ильяс Камалов э, баш дирижер һәм ул оркестрныкы чакыра башладылар инде төрле җирләргә. Менә э, ничәдер ай эчендә генә җыелды шундый оркестр. Һәм э, ул оркестр белән кушып, э, менә шушы вокалистларны да кушып, Бер елга бер тапкыр бер мюзикл чыгарырга дигән. Бу бер берничек тә тими э, драма һәм комедия театрына да, э, драматический әсәрләргә дә тимәячәк, драма артистларына да һәм э, музыкаль артистлар белән вокалистлар безнең штат бар андый. Шуңа күрә бу синтез гына булачак. Бу син энергия булачак. Иксен бергә кушып эшләсәк. Бер-берсен тулыландырып торачаклар. Фәнис әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә.